Et ass awer och esou, datt, wann eis Restauratioun sech verännert, et och do eenzel Chancë ginn, zum Beispill bei de Liwwerservicer. Do ginn et ganz nei Applikatiounen, déi de Virdeel hunn, datt de Restaurateur net méi muss Personal selwer astellen, bezweifelsweis d'Autoe fir finanzéieren, fir kënnen auszeliwweren, an esou och a klengen Dierfer, iwwert d'Duerfgrenzen eraus, ka säin Commerce bedreiwen. Dat sinn awer nach eenzel Fäll, wou am Moment do wierklech dervu profitéiere kënnen, mee dat ass awer deen digitale Wee, wou ee ka matgoen. D'Clienten si ganz ënnerschiddlech, et sinn d'Geschäftsleit an d'Touristen hei an der Stad, villäicht nach Touristen a verschiddene Regiounen duerch d'Land, an dat anert sinn éischter d'Stammclienten an enger Gemeng, déi sollen an de Café, Bistro oder Restaurant kommen an dat am beschte Reegelméisseg, jo. Wann d'Leit manner Geld am Portemonnaie hunn, ass dat sécherlech ee vun den éischte Punkten, wou se spueren. Et muss een awer och do soen, wann ech bei mir an der Gemeng kucken, wéi dat sech a leschter Zäit verännert huet, wann ech d'Caféë gesinn, mengt een heiansdo, et wären éischter an engem Casino wéi an de Caféen. A virun allem d'Caféen hale sech domadden iwwer Waasser. Ob een dat elo gutt fënnt oder net, dat ass eng ganz aner Diskussioun. Mee dass awer e bemol de Café zum Casino ginn ass an net méi zu do wou ee sech eigentlech gesellschaftlech trëfft, do kann een eigentlech dat och méi kritesch bewäerten, och wann dat d'Caféë gerett huet a verschidde Cafetiere mer gesot hunn, se hätten doduercher méi Recettë wéi duerch de Béier wou se verkafen. Jo, et gëtt och manner Alkohol konsuméiert, dat ass e Fakt, dat géing d'Gesondheetsministesch freeën. Ech hunn awer och gemierkt, ech drénken säit engem Joer keen Alkohol méi, wéi Waasser deier ginn ass, fir ass awer net esou opgefall. Mee ech muss awer soen, hautzedaags, wann ee Waasser oder Soft drénkt, ass een eigentlech och am Nodeel. An dat ass iwwregens och eppes, wat mer enk an enger Petitioun haten, ech mengen, et war och den Här Delles deemools, deen do war, fir d'Waasser, zumindest d'Waasser an de Restauranten, e bësse méi bëlleg oder gratis ze kréien, wéi och ëmmer. Ech mengen, do ass och nach eppes, wat. nozehuelen ass. Jo, Personalkäschten, Energiekäschten, ass alles schonn ugeschwat ginn, well d'Energie leeft de Restaurateuren och fort, virun allem déi mat de groussen Uewen, déi kommen net no. An ech hat d'lescht Kéier mat engem geschwat, deen huet mir gesot, ma ech sti méi am Büro a méi an Dossieren wéi hannert dem Kachdëppen. Dat ass ee vun de ganz grousse Problemer, dass se net méi derzou kommen hir Aarbecht ze maachen, mee dass se méi mussen an de Pobeiere maachen. An do ass sécherlech ee Punkt wou ee muss usetzen. Virdru mat de Loyeren ass hei ugeklongen. Ech sinn net ëmmer der Meenung, dass en d'Gemenge sollen asprangen. A wann d'Gemengen asprangen, dann ass dat villäicht, wéi virdrun de Beispill Rouspert, ass dat villäicht sënnvoll, Rouspert-Mompech, ass dat villäicht sënnvoll, well Dir villäicht an am Duerf kee Café oder kee Restaurant méi hat. Mee huele mer awer elo zum Beispill meng Gemeng, an dat war déi Zäit, wéi ech nach am Gemengerot war, do krut ee, Restaurant, en plus deen a puer Restauranten am Land huet de Loyer nogelooss, well deemools ebe Krisenzäit war, während déi aner Restaurateuren net. An dat sinn eben dann déi Situatiounen, wou entstinn vun enger deloyaler Konkurrenz. Deemools sinn déi aner Restaurateure bei mech komm an hu gesot, jo, mir léisst d'Brauerei näischt no, mee d'Gemeng huet awer dee Moment de Loyer komplett nogelooss an dat iwwer Méinten. An dat war natierlech eng deloyal Konkurrenz. Do konnt deen natierlech och säin Béier seng Menuen präislech upasse an huet doduercher déi aner Restauranten e bësse rose gemeet, bis zur Bedrängnis bruet. An dofir ass dat vläicht op verschiddenen Dierfer eng gutt Léisung, mee a verschiddene Gemengen, wou awer de Commerce schonn do ass, wou d'Restaurante schonn do sinn, net ëmmer ze roden, well en eng deloyal Konkurrenz doduercher ka schafen, wou deen een dann e bëllegen oder kee Loyer bezilt, während deen aner e volle bei engem Private bezilt, dee meeschtens nach iwwerdeiert ass, virun allem wann et eng Brauerei ass. Wat mech bei d'Brauereie komme léisst, bei déi ominéis Schanklizenzen, wou scho sëllegen. Question parlementaire en derzou hat an och scho virun der leschter Regierung hei ganz vill Diskussioune gefouert hunn. A wann ech richtig erënnere war et och deemools de Gilles Roth, deen deemools nach an der Oppositioun dee System mat kritiséiert huet, well en eigentlech onfair ass. Et ass e Monopol domadder geschaf gi fir d'Brauereien, deen net korrekt ass. En plus, well se begrenzt sinn, kënnt och nach keen aneren drun. An da kommen déi ominéis exklusiv Verträg derbäi, wou Der dann och nach gezwonge sidd, fir dee beim selwechten Depositär, Brauerei, ze kafen. Dir kënnt emol net einfach bei iergend e Wënzer goen, wou Der willt, well deem säi Wäin villäicht besser ass oder besser Konditioune kritt. Nee, am Contraire, Dir musst bei deem, wou d'Brauerei Iech virschreift, Kafen. An dat ass ee vun de ganz grouse Problemer. An ech mengen, do musse mer eng Kéier am Konkurrenzrecht ganz kloer opraumen, virun allem wann et Gemenge sinn, an dat ass zu Péiteng esou gewiescht, dofir kennen ech déi Kontrakter ganz gutt, wou esouwuel de Loyer fixéieren, wéi herno, dass e feste Kontrakt muss gemeet ginn an herno natierlech dee wou loune geet, sech opreegt an do zeguer nach Klauseln drastinn, dass een esou vill Hektoliter Béier muss kafen, och wann ee se guer net brauch. An dat sinn alleguerten déi Verträg, wou d'Regierung eng Kéier misst e Rigel virschéiben, well mer hätte sécherlech och méi Caféen, déi kinnte profitabel fonctionnéieren, wa se net gezwonge wären un déi exklusiv Verträg, wa se net gezwonge wären un déi Schanklizenzen a wa mer dat eng Kéier géinge reforméieren. Merci.